Олоххо дьулуур, Орто дойду олоҕун очурдарын уҥуордаан, түһэр тахсар оллурун, охсууларын тулуйан, санаа тууйар ыарыгын, муунтуйуутун аһардан, ыарыы диэни умнабыт, ыарык күнү тумнабыт, сылам күөх хоктэнэн, сылаас күҥҥэ үөрдүһэн, араас уус муннугуттан алтыһабыт доҕоттордуун. Кыахтаах тэҥэ күөннэнэн, санаабытын сайҕардан, күрэхтэргэ кыттабыт, ситиһииннэн дьоллонобут. Сытыннарбыт даҕаны сырыыларбыт сыыдамнар, итэҕэс-быһаҕас санаммыппыт, олоххо күүстээх көрүүлээхпит. Сырдык диэкки тардыһабыт, киһи бэрдэ дэнэбит, иллээх кэргэн дэһэбит, инбэлииттэр буолабыт. Альбина Күндээндискэйэ Үтүө күнүнэн күндү YouTube канал көрөөччүлэрэ! Бу сэтинньи сүүрбэ үһүс күнүттэн ахсынньы ый маныгы күнүгэр дылы доруобуйаларын хааччахтах дьоҥҥо анаммыт декада чэрчитинэн Ньурба улууһун култууратын департаменын уонна Чуукаардааҕы Егор Михайлович Поликарпов аатынан норуот айымньытын уонна успуорт киинин үлэһиттэрин көҕүлээһининэн сүрэҕим этэринэн, санаам уйарынан олоххо дьулуһуубунан диэн куйаар ситиминэн аһаҕас күрэх буолла Манна сүрэҕим иийиитэ тосхолго иис-уус оҥоһуктар хаартыскаҕа түһэрэн ыыттылар. Санаабын сааһылаан олоҕу туойабын диэн түһүмэххэ айар талааннаах дьон хоһооннорун аахтылар, ыллыыр дьоҕурдаахтар ырыаларын ыллан видеоҕа устан ыыттылар. Бу күрэххэ республикабыт араас муннуктарытын элбэх киһи хабыллан кытынна. Төһө да араас причинэннэн доруобуйаларыгар хааччахтаналлар, олохтон кэрэни көрдүүр ыарахантан чаҕыйбакка, сырдыкка талаһар үтүө дьон күөн күрэскэ кыттан бэйэлэрин кыахтарын көрдөрдүлэр. Бу ис дууһаттан тахсар илии имнэн оҥоһуктар күрэхтэрин түһүлгэтигэр туох-туох суоҕай? Кыбытыылаах тигииннэн олбохтор, суумкалар, кылтан, туостан араас оҥоһуктар, Балык кытырыгыттан панно, оҕуруоннун киргиллэр, тирииттэн суумкалар, сахалыы ойуулаах мандардаах араас истииллээх таҥастар, мас оҥоһуктар. Бу түһүмэх маҥнайгы кыйылаҕынан аллараа халыма оройуонуттан кыттыбыт Арабелла Антонова буолла. Айар куттаах дьоммут түһүлгэтигэр бэйэлэрин айбыт хоһооннорун, атын да дьон хоһооннорун олус тургутулаахтык аахтылар. Хомоҕой хоһоон кыйылаҕынан Мэҥэ Хаҥаластан сылдьар Евдокия Сергеева буолла. Ылбаҕайыры анал аат хаһаайынынан Ньурба Чаппандатыттан Саша Апподунов буолла. Кыттыбыттарга барыларыгар туоһу суруктар, анал аакка тиксибиттэргэ грамоталар, кыайыылаахтарга грамоталар, бириистэр туттарыллыахтара. Күрэххэ киирбит үлэлэри анал дьүүллүүр сүбэ сыаналаата. Кыттааччыларбыт тэрээһиҥҥэ махталлара улахан. Бассаабынан күрэҕи сэҥээрбиттэрин, сэргэхсийбиттэрин биллэрдилэр. Бассаапка анал группа арыллан, бэйэ-бэйэлэрин кытта билсиһэн, уопут, санаа атастаһан сэргэхсийдилэр, үөрүүлэрэ үксээтэ. Билигин эһиги иннигитигэр Чуукаа нэһилиэгиттэн бу күрэххэ кыттан үһүс бочуоттаах миэстэҕэ тиксибит, биһиги нэһилиэккэ кийиит Сунтаар кытатыттан төрүттээх Иннокентьева Валентина Григорьевна Сухое валяние диэн миэтэтинэн харысхал оҥоруутугар маастар-кылаас ыыппытын көрүөхпүт. Болҕомтоҕут иһин барыгытыгар махтал, аныгыскы эфиргэ көрсүөххэ дылы. Биэриини бэлэмнээн олордулар Надежда Казакова, Андрей Сивцев. Дорабулуһум. Мин Иннокентьева Валентина Григорьевна эйиэхэ сухой валянинынан түөскэ кэтиллэр харысхал оҥорор МК көрдөрөм дии. Миэхэ наада буолар үс араас өҥнөөх шерсть для валяния, ветер,

Оннук гымматахха, малайдаатахха биэрэргэ тимэхтэнэн куһаҕан баайы биэрэргэ тимэхтэнэн хаалар. Онтон Петролабыт, Петрбыт өҥө бүтэһик. Куруукпут өҥүгэр сөп түбэһиэхтээх

Көнөтүктэ туохха наада иннэни иннэри хаҥнары тардылаабакка хайдах укпуккунуй ону төттөрү таһаараҕын маннык хаттыыр хаттыыр киһиэхэ дэбэҥ оттон сатаабат киһи иннэти тоһутуон Регулярно маннык арааран иһэбит, бу кэнниэр маннык тахсар уонна бу губка айы хайаан хаалар, ыстан хаалыаны блин оторо-оторо ылан көрө-көрөбүт. Онтон иккис иккис өҥнөөх шерстпитин ыллыбыт. Эмиэ вата курдук буоллаҕына аһылламмыт эми араҕыспытын төгүрүччү элэйдиибит. Түргэн баайдык оҥоһуллубат барыйбытаан процеһа онтон үһүс шесть пятналлыбыт эмиэ Түбтүттэн туора тардан аламмыт, эмиэ иһэбит, ыстыбыт, иһэн бараммыт, бадай иккис куруппутун төгүрүччү балаайдыыбыт үһүс куруук тахтарым курдук главное иҥнэбитин көнөтүккэ туохпутун наада уонна элбэхтик охсу ылан биэрэхпит Ол айдаан бүтэн бараммын өтүктүүбүт икки өттүттэн. Мантан уонна бу төгүрүгүм быһыытынан кырыйан ылабыт. Кэннигэр быллаан эмиэ оннук ветр сыһыарабыт, сыһыарахтаахпыт. Ньиман тукайбытын киэргэтэбит.

Хотугу да эмиэ ырааппатахпына Онтон маннык алгыһыыланан маннык албарас оҥоробут онон эрдэ билимнээбитим уонна бу мурун бараммыт аллара өттүгэр сыһыарабыт Онтон сыһыаран бараммыт кэннибитин хайыахтаахпыт

Аберехпыт маннык буолла Тускутугар туһаныҥ